Yiw, abusua, wei de yɛ quick. Ɛɛ, sɛ menyɛ complain bi anaasɛ menya ayi bi sɛ dodoɔ no ara taa ka sɛ wɔntumi nsubscribe, wɔnnim subscribe no. Subscribe no ayɛ easy koraa, ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ den. Ɛyɛ adeɛ a subscribe no, wo subscribe me video yi a ɛnyɛ den, subscribe biara ɛnyɛ den. Ahaa ɛkɔyɛ sɛ adeɛ a wonnim deɛ woka a wo ho nyɛ ahi nti no yɛbɛtɔ yɛn bo ase nso na yɛakyerɛ mo. Aberɛ a wawura video no mu, wode wo nsa asi video no so a worehwɛ no, me nua bɛma me nua baa, wobɛhu sɛ nɔmba kɔkɔɔ bi wɔ hɔ. Ɛno na ɛyɛ subscribe no. So fa wo nsa si saa nɔmba kɔkɔɔ no a ɛwɔ hɔ no so. Wode wo nsa si saa nɔmba kɔkɔɔ no so a, ɛbɛyɛ tuntum. Saa nɔmba kɔkɔɔ no yɛ tuntum a, Wa subscribe ok notification bell no nso wɔ hɔ wobɛtumi ade wo nsa asi so wobɛhu sɛ dɔmma bi wɔ hɔ wobɛtumi ade wo nsa nso ayɛ dɛn abɔ dɔmma no so na wobɛdi kan de wo nsa abɔ nɔmba kɔkɔɔ no so wode wo nsa bɔ saa nɔmba kɔkɔɔ no so a ansa na saa bell no aba yɛ anaasɛ saa dɔmma no aba na wode wo nsa asi saa dɔmma no so ne kɛ sɛ notification bell na wode wo nsa ayɛ dɛn asi so no ɛno ano no video biara a mɛde bɛto hɔ biara no video biara a mɛde bɛto hɔ biara no wo nsa bɛka Obi wɔ hɔ na ɔtumi bebisa wo sɛ, Ɛnnɛ woamposto video? Anaasɛ ɛnnɛ woamfa video ankɔ YouTube anaa? Mede video no kɔ, na mmom no sɛ mede video no kɔ na sɛ woansubscribe a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛhu. Ɛwɔ mu ara na woa wonam hɔ ara na woakɔpie so. Woate aseɛ? Nti mɛsrɛ, ayɛ very important. Nti na ɛma mesɛ da ɛyɛ ho video no. So sɛ wopɛ sɛ wo follow Kofi Ghana abusuakuo no a, ɛyɛ important sɛ wode wo nsa bɛsi saa nɔma kɔkɔɔ no so, anaasɛ subscribe no so. Wode wo nsa si so a, Ɛno a na da a mede me bɛ posto video biara no wobɛhu na wankasa wobɛhu notification wɔ hɔ na ɛkyerɛ wo sɛ ampa ma posto video na wakɔ akɔyɛ de na wakɔ akɔhwɛ nti no ebinom hwɛ wɔ facebook facebook nso no sɛ ebia facebook nso na wohwɛ na wode wo nsa si so a ɛde wobɛkɔ youtube straight ɛde wowura youtube hɔnom a sɛ ɛde wo ɛnta hɔnom a na wayɛ dɛn na ahɔnom nso no wobɛhu saa subscribe na meka na na wayɛ dɛn na wode wo nsa si saa nɔmba kɔkɔɔ no so Ɛbɛyɛ tuntum, ɛyɛ tuntum a, ɛno ara no, baabi a wohwɛ no biara no, dodoɔ no nso hwɛ no mmo. Nti mo nso a mohwɛ no mmo no, sɛ mohunu mmo hɔ na sɛ mohwɛ nso a, ne kɛ sɛ wobɛhunu sɛ saa wode wo nsa sii so no ara, ɛde wo bɛkɔ wate aseɛ ɛde wo bɛkɔ YouTube straight na wode wo nsa asi saa nɔmba kɔkɔɔ no wohwɛ no ara nɔmba kɔkɔɔ no nso afeesi wo. Wate aseɛ fa wo nsa si saa nɔmba kɔkɔɔ no so, wo deɛ fa wo nsa bɔ so, wode wo nsa bɔ so a nɔmba kɔkɔɔ no wobɛhunu na ayɛ black Nti sɛ na ɔma saa red one no yɛ black a na kɛ sɛ ɛno ano no w'ayɛ dɛn w'asubscribe no no sɛ ɛba no saa no a video biaa mede bɛto hɔ biaa no wo nsa bɛka ɛyɛ easy ɛyɛ easy ɛnyɛ den na mmom no dodoɔ no ara complaini sɛ yɛntumi nsubscribe yɛnnim nsubscribe no no subscribe no nso yɛ easy wate aseɛ so sɛ woyɛ no saa no a na kɛ sɛ w'abɛka abusuakuo no ho ɛberɛ biaa yɛbɛ posto video biaa no wo nsa bɛka na wo nso w'ahwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ nyinaa no yɛbɛtutu yɛn ho fo Na wohu sɛ fiase na meyɛ meyɛ a na ɛnyɛ youtube nti na mesɛ ma amanfo na amanfo nso sɛ na binom sɛ na yɛde kɔ group mu na ade ade wei sɛ ɛyɛ straight to youtube nti ne sɛ wonka kuo no ho a na sɛ sɛ wo subscribe yɛ nyɛ adeɛ a wobɛhu nti wo a wa subscribe biara no wobɛhu sɛ ɛno ɛna ma post no na sɛ tam biara no wobɛhu sɛ notification na aba wɔ hɔ na wahu sɛ oh ma post video na wakɔ akɔhɛ nti no ɛyɛ very important sɛ wode wo nsa bɛsi saa nɔma kɔkɔɔ no so Nyame nka obiara ho, Nyame nka obiara ho, nti wei deɛ quick, ma mo nyɛ mo si hɔ, yɛbɛsia biom, yɛbɛsia biom, so mo nyɛ no saa pɛpɛpɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a busuakuo no bɛdɔɔso a yɛ post video no a video no bɛtumi ayɛ dɛ akɔ n'anim, abusua, makra mo.